Pra mo ato apa ho simma baako. Ahwɛfoɔ ma mo nyinaa mo ha ma kɔ aba. Aha yɛ Boggy TV Africa na w'ani bu so a worehwɛ no. Na sɛdeɛ wo ara wonim no, pra mo to a na kyerɛ sɛ pra mo to berɛ kaseɛbɔ, news in brief, na yɛde brɛ mo. Na ɛnnɛ nsɛm ahodoɔ bi na me nsa aka gu a mede bɛto mo sɛ ɛnnɛ awia pra mo to berɛ kaseɛbɔ. Na yɛhwɛ nsɛm bi a ɛredi kaseɛbɔ mu akotene. Ka akwanhyia bi akɔ so ama ɛnam so ama nnipa bi ho akɔ ama nnipa bi akɔ te beaeɛ a ɛyɛ mo paa. Ɔpanyin bi nso so ahyɛ ne ho akɔmfo a ayɛyɛdeɛ ho nsɛm bɛbrɛ mo. Ghana apolisifoɔ nso so akye mmaamua mmienu bi a wɔsusu sɛ korɔnobɔ bi a akɔ so no nso so wɔnim ho bi. Wei ne nsɛm ahodoɔ bi na makeka abom a mede ba abɛso mo sɛ ɛnnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ. Na mekae wo sɛ kaseɛbɔ yi adwuma kuo bi na aso m'asene a metumi de brɛ wo, Heritage Media, waba sɛ wabɛsom wo som papa, biribi a ɛfa Media Works ho biara deɛ, sɛ wo wo wodi dwumadie bi na wopɛ pictures kamakamakama paa for memory sɛ daakye bi worebɛhwɛ de aka asɛm anaa wopɛ videos papapaa de adi wo dwuma, woyɛ business bi na wopɛ sɛ yɛn brande na yɛ manage ma wo a, Yaba, Wopɛ sɛ wo create website de ma wo business bi a woreyɛ a, Heritage Media aba. Wopɛ logos, flyers, brochures, biribi a wopɛ biara wɔ media works biara deɛ, Heritage Media aba sɛ bɛabɛsom wo ɛsom papa. Fourth Zone Properties and Investment Group nso so aba sɛ bɛma wo adaeɛso sɛ wobɛyɛ asase wura no nso so aba mu. Enti wo nsase ho nsɛnsɛm biara deɛ, fa bɛdɔn Fourth Zone Properties. Sɛ wopɛ asase atɔ, asase a ne boɔ da fam na mansotwe biara nni ho deɛ, Fourth Zone Properties and Investment Group Wowɔ asaase bi wopɛ sɛ wotɔn na wopɛ obi ama no abɔ ho dawuro ama wo a, Fourth Zone se aba sɛ fa bɛdɔn yɛ ɛyɛ krado sɛ yɛbɔ ho dawuro ama wo na deɛ wohwehwɛ no nso so wo nsa aka. New Orleans Music and Talent School nso so aba sɛ ɛbɛba abɛsom wo so mpa wo nnwomtoɔ no mu haw nyinaa deɛ ɛnnɛ ɛtoɔ atwa. Wopɛ sɛ wosua nnwomtoɔ? Wopɛ sɛ woyɛ vocal training? Anaa musical instru musical instrument na wopɛ sɛ wosua sɛ yɛ saxophone, guitar, piano, biribi a wopɛ sɛ wosua Wɔ nnwontoɔ mu biara nso so no, yɛaba sɛ ɛyɛ sound engineering, biribi a wopɛ sɛ wosua biara nso so, yɛaba sɛ yɛbɛsom mo som pa kamakamakama. Wei ne adwuma kuo a moaso m'asene a metumi de kaseɛbɔ yi brɛ mo. Kronom Cement mu, Tɔpee Hospital, ɛhɔ na adwuma kuo mmiɛnsa a mabɔ wɔn din nyina wɔbutuo. Na kyerɛ sɛ, wode w'ani kyerɛ hɔnom a, na wo ne wɔn akɔdi nkɔmmɔ. Wopɛ nhyehyɛmu biara nso a, wobɛtumi afrɛ 0246 5019. four six na kyerɛ sɛ wo ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ na wo haw no nyinaa nso so ɛtoɔ atwa. Me din ara ne Adwoakyea Oyiakwan, me na mede kasabuo yi ɛrebrɛ wo. Meretwa me ho aba, me ba a, mede nkyɛmu aba abɛsom wo. Sɛ worepɛ asase papa paa a ne boɔ da fam, na mansotweɛ biara nni ho, na afei nso langaa so nsansɛm biara nni ho deɛ a, na merekamfo Fourth Zone Properties and Investment Group ama wo. Ɛyɛ asase bɛn na worepɛ? New site? Deɛ ɛyɛ tete? Anaasɛ deɛ yɛasi dan asi soɔ? Fourth Zone Properties and Investment Group aba sɛ ɛbɛma w'adayɛso nyinaa aba mu. Enti fa wo nsaase ho nsɛnsɛm nyinaa bɛdɔn yɛn. Bɛhu Fourth Zone Properties and Investment Group wɔ Kumasi, Kronom Semɛnte. a yɛbɛn Tɔpee Hospital. Sɛ wohia nkyerɛkyerɛmu bi a, frɛ saa namba yi 0246 501946 Fort Zone Properties and Investment Group. Nsasura. Are you in need of media service such as live streaming, photography, video production, graphic design works like logos, flyers, brochures, Heritage Media got you covered. Contact us on 0246 501946 or 0207 013485. Heritage Media, the home of transformation. Mmamu nyinaa makɔ aba, ɛhɛ nsɛm no nkyerɛ mu. Accra Circuit Court akyɛ mmaamua mmienu a wɔn din no yɛ Sunday Bawa ne Musa Ayuba a wosusu sɛ wɔakowia taksi na wɔasan afa sika no cedi ahaasa ne aduonum. Na seesei a me ne mo rekasa yi deɛ, wɔama mmaamua mmienu yi obiara mfinhyia no aduonum sɛ wɔmfa nkɔda aban kuku mu na wɔmfa nsom yɛn man yi na wɔnsan mfa nyɛ afutusɛm mma wɔn ho. Mmarima mmienu bi a wɔadi mfinhyia no dunkron nso so nnɛ Damango District Policefoɔ akye wɔn ɛfiri sɛ wɔakɔ wia kaa yi a yɛankasa yɛfrɛ no sɛ aboboyɛɛ yi a seesei a Ghana hanom sei deɛ baabi a bɛkɔ biara ebi wɔ hɔnom ɛno ara na nnɛ mmaamuwa a wɔde yɛ adwuma wɔn akɔkyinkyim drivernii baako a ɔtwi kaa ɔtwi saa aboboyɛɛ yi akɔgye akɔgye ne akɔfa Na ɛnnɛ a me ne mo rekasa yi deɛ, Damongo District Police wɔn nsa aka saa mmaamua mmienu yi a wɔn nso so wɔde wɔde wɔn akɔto aban kuku mu sɛ wɔn nso so mfa nkɔsom ɔman yi, mfa nyɛ afutusɛm mma wɔn ho. Yɛrebɔ hwi na yɛakɔ Savannah mantam mu nso so a, ɛhɔ na kuro bi a yɛfrɛ no sɛ Aberewankɔ, ɛhɔ na ɔpanyin bi akɔhyɛ ne ho akɔmfoa, kyerɛ sɛ ɛno nso so abɛyɛ awerɛhosɛm a ɛrekɔ so wɔ Aberewankɔ hɔnom, na nkyerɛmu a ɛnam so. Nkyeremu a ɛnam so a ɛmaa ɔpanyin kɔhyɛɛ ne ho akɔmfo de, seesei a me ne mo rekasa yi, nya me too dwa. Na yegu so ara yɛ nsɛm no nhwehwɛmu. Deɛ yɛn nsa bɛka biara nso so no, yɛde ba abɛsom mo ama mo nyinaa moate deɛ ɛrekɔ so. Ghana nnwomtoni a yɛn nua yɛfrɛ no sɛ Kelvin Boy, nna kakra yi ankasa nyae ano ɔden, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa mpo, kyerɛ sɛ wode wo ho kɔhwɛ mu a, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛrekɔ. Ɛkame ayɛ sɛ yɛhyɛɛ afe yi ase no, yɛnkɔɔ anim biara saa, nanso so adeɛ bɛkye Ka akwanhyia yi ahyehyeɛ no ano ɛyɛ ayɛ den na yɛ Nyankopɔn na yɛresrɛ no sɛ ɔbɛboa yɛn na ɔhu yɛn nyinaa yɛ mmɔbɔ na bɔne bi mpo na yɛayɛ a ɔde yɛn mfomsoɔ bɛkyɛ yɛn na wate so ama yɛn ɛfiri sɛ ano ɛyɛ den. Ahwɛfoɔ, wei ne nsɛm kakra a me nsa kaeɛ a mede bɛso mo sɛ ɛnnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ. Na nsɛm yi, kaseɛbɔ yi mu no, nsɛm bi a na ɛdi mu akotene ɛne sɛ, Ɔpanyin bi ahyɛ ne ho akɔmfo anoɛde ho nsɛm bi brɛɛ mo. Ghana apolisifo nso nsa aka mmarima mmienu bi a wɔsusu sɛ korɔno bi a akɔ so no, wɔnim ho bi. Wei ne nsɛm ahodoɔ bi na meka bom a mede bɛso mo sɛ ɛnnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ yi, aboafoɔ bi na ɛsɔ m'asene a metumi de brɛ wo. New Orleans Music and Talent School, Sɛ wopɛ sɛ wosua nnwomtoɔ, musical instrument, bi a wopɛ sɛ wosua bɔ biara no, New Orleans Music and Talent School aba sɛ yɛbɛkyerɛw kamakamakama a, wopɛ sɛ wosua asa nso so a, New Orleans Music and Talent School ɛne ɔba me a metɛ me dea me mɛkyerɛw kamakamakama ɛma biribiara nso so akɔ so. Heritage Media aba sɛ wo Media Works no deɛ fa bɛdan yɛn. Biribiara a wopɛ no wɔ Media Works mu biara no, yɛaba sɛ yɛbɛsom wo so mpapa. Wopɛ mfonini, video production, biribiara, flyers, brochures, live streaming services biara, yɛaba kamakama sɛ yɛbɛsom wo so mpapa ama w'ani agye. Fourth Zone Properties and Investment Group nso aba sɛ wɔn nsase ho nsɛnsɛm no nyinaa de, fa bɛdan yɛn, na yɛn na yɛn asoɛ yɛn na abɛnya asase papa pa ara a mmanso kyen biara nni ho, na ne bɔrɔ nso so ɛda fam koraa. Sɛ wowɔ asase bi na wopɛ sɛ wobɔ ho dawuro ma amansan nso so ahu na wɔbɛtoa nso so a, fa bɛdaa yɛn, ayɛ krado sɛ ɛbɛbɔ ho dawuro kamakama ama wo, ama wo deɛ wohwɛ no nso so, wo daeɛso aba mu. Wei ɛne aboafoɔ bi a wɔsɔ m'asene a metumi de kasabɔ yi brɛ mo. Me din yi no ara ne Adoɛkyena Oyiakwan. Ae, sɛ wo kwan asɛe a, to me nkra, mabɛyi no kamakama kamakama de ama wo, ama wo nso so, wo haw nyinaa aba mu. Wobɛtumi afrɛ me Ɔdɔ Adwoa. Ae, social media no, baabi a wobɛkɔ biara no, Instagram, Facebook, TikTok, baabiara, Ɔdɔ Adwoa. Aane, na kyerɛ sɛ ɔkɔhwehwɛ me a, ɔbɛhu na nkɔmmɔtwetwe no nso so akɔ so kamakamakama. Me na mede kasabɔ yi brɛɛ wo ɛnnɛ. Na mesɔre pɛ, Team Tactical, Coach Adams, ɔde The Pitch dwumadie ɛba abɛtoa mo so. Ɛyɛ ko sports highlights biara a wopɛ biara no, sports mu updates biara no, both foreign and local news, ɔde ba abɛso mo kamakamakama, ɛsom papapaa. Na kyerɛ sɛ wo nso so w'ani agye. Ɛnnɛ, marches ahodoɔ pii no ara na ɛrekɔ so ɛnnɛ ne naawɔ nna a aka aka no wɔ naawɔtwe yi mu. Enti ɔde nneɛma abɛsom mo. Monni haw koraa mpo. Deɛ mobɛyɛ ara ne sɛ mobɛtena mo afidie no ho na moatwɛn Coach Adams berɛ a ɔde The Pitch dwumadie no nso so reba abɛsom mo. Nyame adom a ɔkyena prɛmhno to a mɛsan ne mo ahyia na mede nsɛm ahodoɔ bi no a ɛresisi no nso so asan aba abɛsom mo. Makra mo.